but vakapota vachidai vachiuya from norway vongo takangopwanyira vanhu vanhu vasiri kuziva i think vanhu ka vachazosvikawo pakupisa musoro because vanhu vatovanyara tiri kukurudzira kuti ngavauye kuvanhu votaura nevanhu vogara pasi nevanhu voita masosaiti mameetings nesosaiti vozvisa kuti chiri kumbovanetsa chii kava kuve ni kava mtu ane sikati kule kudari kuti They destroy like this what is doing now here. I think siyacela sibe ukuthi lesi hambise isikhalazo kwadala ukuthi hayi mdala abantu labacela bakhala bakhala bakhala kakhulu. Kana uchida news dziri up to date wangu Bahasha TV ndo the best entertainment riti kubva kumarutivi mana yese muZimbabwe Bahasha. Bahasha TV nyaya sezvadziri.
Ah, isusu hatisi kufara nezvaitwa nekanzuro kanzuro yanyambopa vanhu notisi yekuti vanhu bvisai zvinhu vangouya fomunowevha watanga kupwanyira vanhu then mukatarisa vanhu vazhinji pane apa vapwanyirwa ndovamwe vanhu havatorina pekutotangira ndo paitoraramira mhuri dzavo ndofu ichikanzuro dzaiva dzichitora mari pewiki pawiki pawiki pega vaiva vachitora mari isusu semutemo watinoziva semutemo sevanhu vanoziva mutemo vangafanira kupa vanhu notice kuti isusu tichauya topwanya kukupa inotice yetwo days or week tobvisa zvinhu zvedu toziva tokwana pekutangira nekuti vangouya from norway vakupwanyira vanhu havana kutomboudza kana vanhu izvo zvavanga vanhu vapwanyirwa zvinhu zvavo zvitori memulos amutori nemastaff avo anga ari meme itori los yekutoti mumwe munhu ka hasitorina pekutotangira saka chitoriwo chichemo chekuti zvataitwa nevanhu vekanzuro ka hatisi kufara nazvo nezvavatiitira ini ndane three years ndichitengesera panapa ndotengesa mafruit and vegetables nekutengesa sadza kumashure kwemusika kwe wangu zvandane three years ndichitengesa panapa vekanzuru vanouya vachitipunzira every year vanouya vachipunza asi kazhinji kacho havatipe notice tozongoona chitipa chatosvika chekutakura zvinhu chinenge chine vekanzuru nechinhi grini chinopwanya chacho chinopwanya musika chacho wotosvika nokupwanya tinenge tisina kupiwa notisi asi chikonzero nhasi chandataura navo chivabvunza kuti komupwanyire isusu vatiti hanzi zvoni mastructure amunoisa haasi pamutemo mukutengesera zvisiri chi pamutemo ndozvavanga vachitaura saka ndikavabvunza kuti saka tozodii zvikanzi taurai nakansela wenyu eh, akuitire kuti muvakise muvakirwe pekutengesera ndobva vatati kansela wacho imi munenge musina here kumuudza kuti mukuya unopwanya zvikanzi zvanzi imimi makapiwa notice kudhara tikati notice hatisi kuita se hatisi kuiziva isu bva vati zvoni saka chitaurai nakansela wenyu isu akamboenda kwakansela ku amin to say kukanzuruko kuhetfield tikanonzi bvisai ma10 dollars eregistration tikabvisa zvikanzi chipotai muchibhadhara 25 dollars pamwedzi tikatanga kubhadhara 25 dollars pamwedzi seni zvangu ndakabva ndasiyira panzira because ndakaona kuti ndikuti kubhadhara 25 dollars vamwe havasi kubhadhara one two kana vakuya unopwanya ini ndiri kubhadhara wacho ndiri kungosvika chipwanyirwa asiri kubhadhara akungosvika chipwanyirwa vana ngokuti arega ah, ndingoregawo kuita se kubhadhara asi ndaitombobhadhara asi vakanga vati tinenge tichizokurongera chikuudzai kuti misika wenyu tokuisirai papi kana maramba muchibhadhara asi vaiti hanzi zvoni vari kubhadhara vashoma saka mari yenyu kuti ikwane yokuti mumwe vakirwe musika inononoka kuita se kukwana nokuti vashoma vari kubhadhara vamwe vaitonobhadhara kupera kwemwedzi vamwe vatori nemarisiti vamwe vatori nawo marisiti but havatori nabasa vatopwanyirwa nerisiti ari rinopota achinobhadhara kupera kwemwedzi ari nobhadhara kukanzuru but apwanyirwa pamusoro pazvo obva atorerwa futi zvinhu zvake zviva zvatoendeswa achanobhadhariswa futi imwe mari sazvinhu zvekuti vanhu vari kuita kunge zvinhu zvavo havasi kunyatsotedzera mutemo bcause zvinhu zvine mutemo chaizvo zvatinoziva zvinhu zvine mutemo zvinoitwa nemutemo ende mutemo toiziva saka tisi kufara nazvo nezvavaita vanhu vekanzwa zvichemo zvatinazvo ndezvekuti ipo panapa ndipo patinoraramira ndipo panobva maschool fees evana ndopanobva mari dzemarenzi tinaana gogo vatinoshanda navo panapa vane ma58 years havana kubasa kwavanokwanisa kuenda vachinoshanda vanotoraramira ipo pano saka chichemo chedu ndechekuti kune vari kumusoro dai vatinzwa vauya vatimirira takwanisa kana pachikwanisa kuiswa mastructures ekuti vanhu vashande zviri pamutemo tikwanise kuisirwa mastructures tiendere mberi neupenyu kuti munofanira kuti inonzi fedha nosi munofanira kuenda kwakansela uku kana kwachakutas maisa munotaurira kuti mukomana wenyu kana vanhu wenyu awesa musaite inonzi gadzarano yekuda kupwanya zvinhu zvedu asi chondoona ndechokuti kuti vanhu vazive kuti kune mutemo unovagavhena vanofanira kuti vaziviswe zvino izvo ndozvinowanikwa zvichisvika kune chimavhenders so isusu tiri kukurudzira kuti ngavauye kuvanhu votaura nevanhu vogara pasi nevanhu ita masociety mameetings nesociety vonzwisisa kuti chiri kumbovanetsa chii vonzwisisana then panobuda hwaro ipapo kuti tofamba sei ende hwaro iwo ukavapo zvinoita kuti pasava nemademolitions ayo nokuita malosses anenge aita nevanhu ayo vanhu upenyu hwavo huvandudzika bhozi chiri kunyanya kuvavarirwa nevanhu ayo havasi kukubaka vanhu vanhu vari kutsvaka upenyu vanhu vakuda upenyu hwakanaka so government inofanira kuuya kune vanhu yotaura nevanhu vanhu votaura negovernment vonzwanana vosvika pavano reacha consensus vova nechinhu one chavanenge vachiita chokuti chinenge chiri online infact chiri inline nomutemo zvokuti hapana anozosvika pakurwadziswa kana hapana zosvika pakuchema ndochi eh. nechindevere yakaita siti kona mina yacela futi ukuti kona ya ikade ikade ncela nje kupira kuti kuti